Dîtke? Nexêr me çi kurik nedîtîne ma kî dê korkal vê biyabanê bînî. Têra xwe avê vexwin û xwe amade kin da biçîn.

Ew yê me bê zehmet deve. Tu behsa kîşkî dikey. Ew kurkê hewa ji bîrê derê xistî. Ewê xwe pişo veşartî. Başe dibêjin ewî di bîrê de çi dikir? Wîya xwe avê tiye tê de. Ma xwe ne me avê tiye tê de. Ka boçê hewa qurtar nedikir. Em çûn dawerî sîbînîn da ku wê Baba, qurtar keyin. bêjin. Û li wî demî. Ew nûkeyê me em razî nabin Rast. ku ser wê çendak Hûn dê çi kin eger wî nebiya di gel hewa bihêl? Mafê wî nîne vê çendê bêjî. Dê wê ketin ew a Xwedane yî dibêjî. Bila eger wî gotî ew Xwedanê min e û ez bendê wî me. Ango çê? Bager wî wene got. Hûn neşên bersîngê karanê me hemiyê bigirin.

Nabîtin tu xwe ji van kesa bitirsînî. Piştrast bi ez nahêlim ziyanê bigihîne te. Rastiyê bûn bêje. Tu bendê van kesan î. Ne min girev kirîne û ne fêr bûyme. Ev kesê te hemî mazanet min in û ewana ez ê bi xwe dan kirîm. Belê, ew mirivit min in. Tebîb, Ma min negot ew bendeyê me ye. Hêşta ez mere ma wî negihiştîme. Rastiyê bûn bêje. Kanê tu bendê wan î yan ne? Tiştê xwedê hez kirî. Dewbî tu nayê te guharîn. Heta nika bi diristî ez gotinê tu negihiştî me. û ez bi hîç şêweyekî bo hewe nazivrînim. Heger pêt vî kir divî pirêko hêzê zivrînî nebe. Di dişkestinê destê bi min dayîne heke tu vê çendê bikey. Zana paşê ji me re kuştî tev her şiyê di me kêmtir nabît. Erîş Rastahîn di ber hevin xwe bidene kuştinê sera vî bendeyê revînûk da û bizivrînin. Ev e bila bes bîn. Kareke hosa di sanehiyê de careser kirin. Ez nahêlim tu Yûsifî bikujî. Ez baş zanim ev hemî poldere riştîya te ser zivrîna birayê me Yûsifî. Eger we têt ez yê bêdeng bim û hetka hewa nebem pdf nûsî vî radestî û bken û vê rezaletê bi dimoyîk bînin. Nûk ew tiştê te divê tu çê bikey. Belê ez dê yekê ke ber siva te dem demê wan da. Ez bînim na dirista tu razî bî ser vê çendê. Oxîna me hemiya bi rê jî ji ber vî bendê bicîk. Ez dê guhê xwe de me axiftinê tewa ser hindê razê biguman im ku Yûsif bendê ê hewe bîtin. Yûsif, te divê tu digel xudanê xwe biçî. Vêca tu bû çipça vat axivî. Ê, heger tu ji xizmeta me têr bîbî sirûştiye. Me jî bendeyeke tirsnûk û lawa zoravok nevêtin. Em tu razî ne firûşîne heve. Hîndê kirin. Erê ez dê şim şiro vekirina vê biryara ji nişkekê vezanim. Em gelekê dilê geriyayîn. Ta ku me dîtî me gelek tiştê ji dest dayîn û me gelek wasiyana pê vebirî. Bahayê wî çend e? Hizar derhema. Ev xwe bahê wî zêdetir e. Berê xwe bidê fama ez jî. Hizar derhem bo bendeyekê rêvînok? Ev çanda hînbêjên gelek in. Hi. Nexêr. Min hind pare nîne heta ez bidem. Min parê xwe hemiyê me zaxtî. Eva hînbêjin sernagirît. Me sînd xwar bû em Yûsifî û babî jêk vekein. Xweşe ziyan tê daye. Naçî bidem vê destkeftî û sasana ji destê dixwe bikeyin. Yan dê razî bin ser wê çendê we ev bazirgane bibêjîtin, yan dê Yûsifî vegerîne dev babûyî ve. O biryariya hewe ye. Te çend derhem hene? Min ji bilê hejde derhema çi dinîne. A dizanî buhaya kêkê me beramber Yûsivî? Min nevêt em çi qazanca beramber Firûdna Yûsivî bînîn. Helbet Hûsan e. Em gelek ji hindê mastirên hesîdiyê bi malî bibein. Ma we nedît me çawa firot. Û ma hîn nabînim me çawa piçek ji wî buhayê înaxariyê ev bende pêt înît. Dêda piçeka xwe rê jî razî bî. Tu dê bihayê vê hevdijîyê hemîyê dê heva tu di gel me dikey. Çi çêbû? Hîn dê bendeyê xwe firoşin yan ne? Me firot. Nûke ew yê hewe ye. Belê bende mercê diheyn. Çi mercin? Ya yekê pêdiviya hîmî baş girê denda ku nerevîn. Û ya duê ya duê pêdiviya hîmî bena cihekî dîr da ku çi cara neşib zifirî tevêrê ve.

Felîh, pênûs û laperekî bîne. Natirse biro, ew zalameş me baştir in. Gel wan here. Vêrê tu yê di matirsiyê de. Bibore li min biro ez neşiyan bi te çi bikim. Xwedê wisa hez kirî ez gel bîkaranî biçim. Bil ez ê tirsim ji ber hewe. Neke rojekê tu çek li hewe bêtim birayet min. Û ez ê bo hewe lava ji xwe dêkem. Da ku hewe hemiya parêzîtin. Dîr ketina min ji babê min dî wî ê şînîtin. Ser sivik bikin. Zanîna ser vî bendeyî binvêsin û razîbûna xwe li ser firotnawî diyar kin. Û mora xwe di binî biden û navê xwe binvêsin.

Bi herdan ta porê zî tu yekî çaw berîn û keto porastî. Destê vî bendeyê girê den. Da demet revikî ve pisyar bît. Vê girê be sebke sinduqê de xwe amade ken da biçîn. Dê da biçîn.

Ka bêje min tu bû çîtkeye girî Yûsif. Kesekî xatira xwe ji min nexwest. Xwezî ez şiyaba min xatira xwe ji wan re xwest ba. Tiştekî gelekî seyr bû. Min çi dilovanî nedît dêmê wana da beramberî te û tu jî gelek şolan tirsiyayo tu dilerzî. Ez nizanim nihêniya vê çendê çi ye. Rastekir bi tehmiya ji min ve dibûn.

Ez hest pê dikem ku kurê min Yûsif neyê bi silamet e. Çi nema dilê min dê singê me te derê ji ber êşanê. Bi zor cara min xwe bin ev tişte bi serê pêxemberê me bêdin. Ew dê çawa şêd bêyî kurê xwe Yûsifî qetî. Ma nêwîş rexa xwe xweştir diya. Yaqûbekî zorûgey ketiye wê rê û dikete girê. Xwe dil me negirî din. Mehz rojek vebûne Yûsifî bi Yaqûbî dikir. Belê mehz zira mirina wî nedikir. Xwesî ku Yûsif hat bava. Westî hêvî dikem nemirdî.

Yaş haber sidralo et kem bira. Min çim kabet xo nedît bû. Hemû berî xo te newî et mirî. Erê boşe çi cara gurgo hêriş nekiriye serfazê me. Bû çi vî corê hêriş kiriye. Ji Ewropê ve dê hêriş berdewam be. Ji Ewropê ve vit xo berhev kein bo gelek nexweşiyê didî. Demê me wekî gurgo hêriş kiriye serêkê bê guneh. Dê bizanîn dê gurg hêriş kene ser me jî. Ev e destpêke bo gelek nexweşiyê didî. Ez vaxtiyan vaxtinê tu berdame pê tê şinî. Ez zanim ez dê çik serê te înim. Kane tu rasta. Heta verê beselayî te gelek dirêj kir. Yan! Wan nake.